никуы ницы разындзӕн. Уымӕн ӕмӕ нӕ хӕхбӕстӕ хуымӕтӕг гомыг дурджын бӕстӕ нӕу, фӕлӕ у фыдӕлты фарнӕй, уӕларвон комулӕфтӕй ӕмӕ ӕрдзы ӕвидийгӕ рӕсугъддзинадӕй хайджын зӕхх. Иннӕ кӕмттау Куырттаты ком дӕр алӕмӕты хӕзнадонау цӕхӕртӕ калы, зӕрдӕ йӕхимӕ ӕлвасы, удӕрӕбынтӕ дзаг кӕны цыдӕр ӕбӕрӕг сыгъдӕг тыхӕй. Абон нӕ фылдӕр цӕрынц горӕты, Ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, тынг ӕхсызгон вӕййы лӕгӕн цыфӕнды афон дӕр хӕхтӕм атындзын, сӕ домбайдӕтты хъӕр, суадӕтты ӕмӕ ӕхсӕрдзӕнты хӕл-хӕл фехъусын, хӕххон уӕлдӕфӕй риуыдзаг сулӕфын, хӕхбӕсты ӕрдхӕрыны рӕсугъддзинадӕй зӕрдӕ срухс кӕнын. Ӕрмӕст мах, нӕ фӕрнӕйдзаг кӕмттӕм канд хи ирхӕфсынмӕ хъуамӕ ма цӕуӕм, фӕлӕ нӕ фыдӕлты рагон зӕххӕн зонӕм аккаг аргъ кӕнын. Зонӕм ын йӕ истори, йемӕ баст таурӕгътӕ, цымыдисаг хабӕрттӕ ӕмӕ зӕрдӕйӕ ӕнкъарӕм, ацы зӕхх кӕй у сыгъдӕг ӕмӕ табуйаг. Бирӕ фарны хабӕрттӕн уыдысты вдисӕн, бирӕ уӕздан ӕгъдӕуттӕ рӕййӕфтой Куырттат комы цӕрджытӕ Гаппуаты Хазбечыр ӕмӕ Налдыхъуаты Хадзмурат. Ӕцӕг ирон цард цы лӕг рӕййӕфта, уый йын йе мбисонды ахадындзинад ӕмбаргӕйӕ, Йӕ разы никӕцы нырыккон фӕтк ӕмӕ ӕгъдау рывӕрдзӕн. Уымӕн ӕмӕ нӕ фыдӕлты ӕхсар ӕмӕ уӕздандзинад, кад ӕмӕ намысӕн абон ӕмбал ссарӕн тынг зын у. Уым мын у афтӕ ахсджиаг зонын фыдӕлтыккон хабӕртты, таурӕгътӕ ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ.
Йӕ асхъау цы мыти хуыйны. Куырттат комы хъӕутӕй дынджырдӕр чи уыди, фылдӕр адӕм хъӕуы хъӕутӕй иу у. Ӕз дзы рыййӕфтон бирӕ адӕм цӕргӕйӕ, ам бирӕ мыггӕгтӕ, бирӕ адӕм царди, кӕрӕдзи тынг бирӕ уарзтой, кӕрӕдзийӕн тынг аргъ кодтой, уыдысты тынг уӕздан. Ну, ӕртӕккӕйы ӕгъдӕуттимӕ куы ахъуыды кӕнай, Ма уӕд цы гъдӕуттӕ уыди, уӕд кӕрӕдзимӕ тынг дард сты. Мӕгуыр цардысты, фӕлӕ уӕддӕр хӕлӕф нӕ кодтой. Тӕккӕ кӕд адӕм хъӕздыг цӕрынц, йӕ уӕддӕр куыд хъӕздыгдӕр, афтӕ тынгдӕр хӕлӕф кӕнынц. Фыццаг афтӕ нӕ хӕлӕф кодтой. Стӕй куызӕн кӕрӕдзи тынг уарзтой, схаг-схагӕн ныххуыз кодта. Уӕлдайдӕр ма сидзӕртӕ чи уыди, йӕ уыдонӕн-иу ӕмбырд сты сыхбӕс лӕппутӕ, ӕмӕ сын сӕ куысттӕ бакодтой, фӕкӕсынхъуаг чи уыд зӕрӕдтӕ, цы рынчынтӕ. Йӕ уыдонӕн дӕр афтӕ ӕххуыс кодтой. Мӕ рассагӕйӕ, ацы комы ӕз ӕрыййӕфтон, афтӕ ӕнӕниз уыдысты, ӕмӕ дзы дохтыр нӕ уыд. Иу дохтыр дӕр куырттат ком нӕ уыди. Нӕ рынчын кодтой. Ермана сывӕллӕттӕ уыдыстӕм. Мӕ кӕд уыди, цӕй дзабыр уыди, цӕй къалоз уыди, цӕстӕйдӕр лӕг нӕ уыдта, бӕгъӕввӕдтӕй. Мӕ уихыл афтӕ тъӕбӕртт кодтам, уӕддӕр рынчын нӕ код, дӕ грипп дӕр нӕ зыдта ничи. Мӕ маммӕ афтӕ кӕсы, ӕрдз сыгъдӕг уыдис. Мӕнӕ йӕ схӕринӕгтӕ хордтой. Хъӕбӕрхор, надхор, йӕ уыдон дӕр Удобренитӕ кӕй хонӕм, уыдон сӕм нӕ хӕццӕ кодтой, ӕмӕ сыгъдӕг удым адӕм нӕ низ уыдысты. Йӕ ацы хъӕубӕсты мӕнӕ ӕз дӕриддӕр хӕлцагӕй уынут, адон иууылдӕр уыдысты хӕдзӕрттӕ. Ӕппӕт сӕрӕй цард ис хъаратӕ, ӕккасатӕ, сотатӕ, бибуатӕ, Хӕмыцатӕ, Плитӕ, Гаппуатӕ, Дзускуатӕ, Бызыккатӕ, Дзытиатӕ, Хъазиатӕ, Басатӕ, Елуатӕ, Бибуатӕ загътон мӕнмӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ цардысты бирӕ бинонтӕ. Йӕ рыййӕфтон Ласо та хӕдзар зӕгӕ. Дӕсымӕ дыууиссӕдз бинойнаджы уыдысты. Иу хӕдзар, иу бинонтӕ. ӕма сӕ зӕронд лӕг-иу нӕр йеддӕмӕ нӕ бригадир куд скӕнай, афтӕ райсом хъӕдмӕ ацыды хос кӕрдынмӕ, афтӕ сын нарӕдтӕ скодта. Уыдис ӕм авд чындзы. Ӕмӕ йӕ уыцы чындзытӕ сывӕллӕтты афтӕ рӕвдыдтой ӕмӕ сывӕллӕттӕ нӕ зыдтой йӕ мад кӕцуйӕ у, йӕ афтӕ йӕ афтӕ уарзон цард кодтой. Уӕлӕккасатӕ дӕр йӕ афтӕ тӕнг уӕздан бинонтӕ уыдысты йӕ уыдон, стӕй йӕм алчи, алкӕй хӕдзар дӕр, алкӕй бинонтӕ. Ӕмӕ дзы цас цӕрджытӕ дзы цас уыди? Цӕрджытӕ дзы иу иу ӕртиссӕдзӕй уӕлӕмӕ царди. Уый хӕдзӕрттӕ ви адӕм? Хӕдзӕрттӕ.
Ӕртиссӕдз хӕдзарӕй уӕлӕрдӕм. Ӕмӕ куы зӕгъын, бирӕ бинонтӕй, тынг бирӕ бинонтӕй цардысты. Гъер раздӕр ма дзы мӕсгуытӕ ӕнӕхъӕнтӕй цас рыййӕф

уыдысты. Мӕ зӕппӕдзтӕ та? Мӕсыгӕй уӕлӕмӕ ма арӕзтой, йӕ дӕ хуыдтой гӕнах. Мӕсыджы ӕмбисы уынг, фӕлӕ фӕтӕн дӕр мӕсыгӕй. Мӕйом дӕр топпадзӕн тедта уыди ӕхсӕнтӕй ахӕм ӕддӕ. Ӕдде тыхгӕнӕг куы суа, уӕд ахӕм хуынкъӕй ӕддӕмӕ хстой, гӕнахӕй хуыдтой, уый та, ну, дыууӕ этажы бӕрц уыди, ӕртӕ этажы. Мӕсыгтӕ уӕлӕуынут, цӕй дӕргъӕн у, уый. Магӕнахы цӕргӕ дӕр кодтой? Цӕргӕ дӕр кодтой, о. Куы зӕгъӕм, бирӕ бинонтӕй цардысты. Ӕмӕ Херӕй тынг рагон зӕхх у, нӕ? Афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ мӕнӕ. Ӕз йӕ йӕ фыдӕлтӕй йӕ куыд хъуыстон, зӕрӕдтӕй, афтӕмӕй йӕ асӕй ӕд хӕрзджынӕй дзывгъусмӕ мын ацы фарс цыдӕриддӕр у йӕ уди хъӕд. Ставд хъӕд. Ӕмӕ Дыгургомӕй рацыдис цуанон, цымытийӕ хуыдтой. Хистӕртӕй йӕ афтӕ хъуыстон. Мӕ мӕн ам нӕ цыхцырӕг кӕм и? Ёмырдуз уыди мӕ саг амардта йӕ уым. Ӕмӕ физон се ртӕ фӕкодта, йӕхицӕн хордзен ссывгӕдта, сфӕрӕзта сагӕй уыдон. Мӕ ацыдис Дыгургоммӕ. Ӕртӕккӕ Гӕлиаты дӕр, дам ӕй цымытийы фӕлгӕсӕг хонынц, иу къуыбырдз йӕ ахӕм баззади, цымыти кӕм фӕлгӕсыди, зӕгъгӕ, уымӕ акӕсони ахӕм. Ӕмӕ йӕ уырдгӕ ӕрцыди йӕ уыцы цуанонмӕ йӕ зӕрдӕм фӕзмы, йӕ ардӕм ӕлыгъдис. Ӕмӕ йӕ ам ӕрцарди мӕ йын афтӕмӕй, афтӕмӕй

Калотӕ цардысты Уидалебы гъуылтӕ, Уидалеандиаты хъӕу, Гуытъиаты хъӕу. Еу доны уыдысты цӕрджытӕ ӕмӕ хуым дӕр кодтой, фос дардтой. Ери афтӕ фидар уыдысты нӕ мӕнӕ сӕ байзӕддӕгтӕ ма. Мӕнӕ байстӕры хъуыды кӕндзӕни уӕ хъӕуы андиатеттӕ. Сырх цъар уыдысты, мӕнӕ краскӕгонд куыд уа, сӕ цӕсгӕмттӕй афтӕ уыдысты. Ӕнӕниз ран уыди. Хилӕг, стӕй мӕнӕ фосдӕр ёмыр хызти, зӕгъы, йӕ фӕрсты йӕ дыууӕ афтӕ ракъуыппи, йӕ фӕрсты нард. Ӕмӕ хизын дӕр нӕ фӕразы, афтӕ гыццыл ахиздзӕни. Мӕ схуысдзӕн мӕ бонзӕр мӕшын ӕрцӕгъды. Сойджын у йӕ кӕрдӕг. Кӕд мӕнӕ гыццыл кӕрдӕг вӕййы, искуы-иу ӕд вӕййы, мӕнӕ йӕм цы фӕхиздзӕн, зӕгъы. Йӕ афтӕ сойджын у йӕ кӕрдӕг, йӕ хос дӕр афтӕ. Ӕмӕ сӕ адӕм дӕр афтӕ фидар уыдысты, нӕниз уыдысты. Йӕ руйдалетӕ хӕрисджыны, хӕрисджыны царди мӕрзаганты, цыгъойтӕ, Дзебысатӕ дӕр у. Гусаты Ахиды хъусард. Фӕлӕ мӕнӕ сӕ болтӕ, дзы кӕй рыййӕфтон я уыдон. Йе рхиды хъустӕ фылдӕр мыггӕгтӕ царди, устылдӕр хъӕу у. Ӕхболӕттӕ цардысты, Гусатӕ цардысты, Ализӕтӕ цардысты. Ӕхболӕттӕ загътон, нӕ? Дзабратӕ, Годжиатӕ. Афтӕтӕ цардысты ма куызӕн бирӕ бинонтӕ-иу цардысты уарзон кӕрӕдзийӕн сыхбӕстӕ. Йӕ ласы та ноджыдӕр фылдӕр мыггӕгтӕ царди. Тебиатӕ, Дулатӕ, Хадыхъатӕ, Колытӕ йӕ колытӕм уыди мӕнӕ ирон пълотниктӕ уыд рӕстӕджы. Сӕхимӕ зырнтӕттӕй хуыдтой мӕнӕ. Ма арӕзтой хӕдзар бандонӕй, стъолӕй, йӕ колытӕ арӕзсагӕй уый йӕ ма мах хӕдзар ӕртӕккӕ дӕр лӕууы уыдон. Стъолтӕ мӕ мӕнӕ скъӕппытӕ Йагкӕта. Йер уырдгӕй Барджыхъӕу, Барджыхъӕу дӕр бирӕ адӕм царди, Джеллытӕ, Гуырриатӕ, Парсиатӕ, се ппӕт лӕг нал фӕхъуыды кӕны. Дӕллагхъӕу дӕр, афтӕ Дзуархъӕу дӕр къорд мыггӕгтӕ, Бӕрӕзгатӕ, Чъирджиатӕ, Куыдзиатӕ, Зобелатӕ, афтӕ ма фӕлыгъдысты. Стӕй ӕртӕккӕ дӕр йӕ мӕнӕ уынутӕй хорз цӕрӕнбӕстӕ у. Мӕнӕ ӕцӕгӕй хӕхбӕсты хуызӕн, фӕлӕ мӕнӕ уӕлхох быдыры хуызӕн у. ӕмӕ фадӕттӕ ӕртӕккӕ дӕр рӕвдз не сты. Бирӕ адӕм ӕртӕккӕ дӕр дӕлӕ нӕ поселочы бирӕ алыгъд ис. Тӕккӕ дзы квартирӕтӕ суӕгъдысты ӕмӕ сӕ быдыртӕ ӕлхӕнынц дачӕтӕн, искуы выходной, кӕд ӕрбацӕуы, уӕд. Ӕмӕ лидзынц иугай-иугаймӕ, ардгӕй ком адӕм куы фӕлидзой, уӕд зын у. Цас кувӕндӕттӕ ис Рӕсы комы? Йе рдзуӕрттӕ ӕппӕты рӕбынӕй Зӕринохы дзуар Хилачъе. Уый дӕле уӕлӕ мӕсыгӕй хонынц хӕрисджыны фале. Зӕд мӕнӕ хиды хъусы Хъӕуызӕт. Хъӕуызӕт ӕй афтӕ хонынц. Уӕлӕ зирийы дзуар, Уӕллаг Зирийы, Дӕллаг Зирийы, Уӕллаг Зирийӕн сӕрдыгон вӕййы хъуыддаг кӕнӕ йӕ кувӕн бонтӕ. Аннӕмӕн та мӕнӕ Джоргуыбайы рӕстӕджы. Мӕнӕ Хъӕриудзордтӕ. Йе рфӕсивӕд ссӕнд суанг уӕлбылмӕ, мӕнӕ сӕрды. Мӕ уым ӕхсӕвтӕй ссӕнд кусӕрттег таласынц, ӕндӕр-ион фӕкувынц. Нӕуи адӕм та ардгӕй скувынц. Ӕвзӕндаджы. Ӕвзӕндаг у, уӕлӕ Тхости дзуармӕ нӕм еуи та иумӕ нӕ сывӕллон ӕртаджы куы сӕххӕсти, уӕд иунӕуырдӕм фатӕй хуыдтой, ӕртӕ тигъййнаг искодта рӕсугъд иу скодтой иуыл формӕ, мӕнӕ сӕг лӕджы формӕ. Мӕ йӕ ахастой уырдӕм дзуармӕ, мӕ йын бакуывтой,

Мӕ ном фӕкувынц хистӕртӕ, фыццаг ахӕм ӕгъдӕуттӕ уыди. Тхосты дзуар Ермӕнӕ тых кӕнынвӕнд исчи уӕд йеуыл фӕдзӕхстой, макӕй тых ӕрбауадз, макӕй тых нӕм ӕрбацӕуӕд. Мӕм абон дӕр ма цӕуынц адӕм? Цӕуынц. Фӕлӕ Хуыцауы дзуар уым Уастырджи кувӕн дӕр, ортӕ саргъ, аулӕ Савд дзуары сӕ хоны, Савд дзуаримӕ нӕ нӕ ныхмӕ цы лӕсе, уым.

батабу кӕныс, афтӕтӕ. Дӕллагхъӕу дӕр йӕ афтӕ. Дӕллагхъӕу дӕр йе ртынгдӕр Дзӕугъисмӕ, Дзӕугъисы дзуары. Мӕ Дзӕугъисы дзуар ме рнӕхъӕн комбӕстӕ дӕр бынӕджор гуыбайы уӕд фӕдзӕхсӕнӕй хонынц. Ем-иу ӕрӕмбырд сты мӕ-иу сывӕллонӕй, уӕдӕй фӕдзӕхстой рӕхысыл дзуар лӕг. йӕ фӕндаг цӕмӕй рӕсугъд уа, дзӕбӕхӕй сырӕза. Фӕкуыдтой-иу сын афтӕ. Ӕгӕр уӕлӕ табу йын фод, мӕнӕ Къорайӕ хонынц, мӕнӕ ам фцӕгмӕ хӕстӕг. Уырдыгӕй куы суайа, иудзӕвгӕрон цӕстӕрдур и, ӕвзӕндаджы дзуарӕй хонынц. Мӕ фццагдӕр цыдысты, иу комӕй иннӕмӕ цыдысты афтӕ дыууӕрдӕм, ӕмӕ Йӕд уыди дуры хуылфы, уыди, мӕнӕ агъуыст куыд уайа, афтӕ, йӕ хуылфы дурӕн, кувӕндон. Ӕмӕ бацу, ӕмӕ стъол ӕвӕрд, хӕрд, нозт, бӕгӕн, арахъ, чъиритӕ, цы дӕ хъӕуы, дзидза. Ӕмӕ йӕ уӕд дӕхи бафӕдзӕхс хорз фен дӕхимӕ, дӕ фӕндагыл ацу. Ӕмӕ иу лӕг бацыди, банызта, бахордта, хорз федта, стӕй дзӕвгар куы сади кӕстӕр, уӕд ӕм фӕстӕмӕ ног нуазӕн ӕрцыди. Мӕ раздӕхты мӕ, дам, сусӕгӕй та бацӕуын зӕгъ ӕмӕ ӕрхыты рхъуызыди хъӕды цурты ӕрхцыи къорӕй фале. Ӕмӕ куыддӕр дуармӕ бахӕццӕ и, Бахизон, зӕгъгӕ, афтӕ, дам, дуар ныггуыпп кодта. Мӕ ӕртӕккӕ дӕр, еу цы дуар кӕм вӕрд уыди, афтӕ хицӕн йӕ дары, бӕрӕг дӕр еу цы дуары бынат чи уйой. Модӕй фӕстӕмӕ, ну, зӕрӕдтӕй сӕ хъуыстон, ерыс дӕр сӕ не рыййӕфтон, фӕлӕ. Ныр мӕнӕ нӕ Хизиры дзуар Бабойнотӕй дӕр Ирыдзуар хонынц. Зӕйрыййӕфтон гыццыл медмӕ уыдтӕни, афтӕ у ардыгӕй ӕддӕриддӕр алыгъди адӕм. Кӕуыдон-иу бӕхтыл ссыуӕцӕй машинӕтӕ уыд, бӕхтылмӕйордӕм куывды ссыдысты. Йӕ рюмонӕй ацафон уалдзыгон хуымкӕнӕнты нывонд иу-иу од кодтой. Мӕ хъӕугӕлтыл хӕлттӕ сӕ хуыдтой. Алы еды дӕр мӕ сӕ худ-иу нывӕрдтой мӕ сӕ сцагътой. Мӕйоргӕй систой мӕ кӕй галхал схаудта, уый-уой хуымконды дӕр фсондзӕй суӕгъд кодта. Мӕ йу цин кодта, ӕгайтма, дам, мын дзуармӕ кувинаг агуры. Мӕй уӕ-уӕд рӕгъау фӕхызт, истӕй уӕ ӕрӕгвӕззӕг куы рцыди, уӕд. Иу-дыууӕ хсӕвы иу хӕдзары хъӕуы афтӕ зылди, мӕ ленттӕ бастой, ӕндӕр буцӕй дардтой изӕй дзӕбӕхдӕр, мӕ уый афтӕ ныцциййӕфта фырнӕрдӕй. Мӕ уымӕн Джоргуыбайы дыццӕджы аргӕвстой дзуары бын, ну, ссыгъка-иу йӕ цалдӕргай лӕгтӕ дзуары, йӕ дзуары бын хъуамӕ радгай хъӕу лӕгтӕ лӕггад кодтой ме у. Иу хатт иуты рад, стӕй та Мӕ хсӕв ссыдысты, йӕ риу мит дӕр ардӕм труардуӕрджытӕм мӕ хъӕмп сластой, ом-иу рабадтысты, хъӕмп-иу сӕ быны бакодтой, мит-иу сӕ ссыдмӕ ныммарзтой. Ӕмӕ иой схӕйттӕ кодтой, иу дзы сфыхтой, кӕй бахӕрой, уыдон. Быдыры адӕмӕн дӕр-иу хӕйттӕ скодтой, барджытӕ чи цыдо фӕдзӕхсӕнӕй хуыдтой, дзуарбынӕй-иу ахастой йӕ афтӕ. Йӕ ролӕ Уӕллаг Зирийӕ хонынц уым та, мӕнӕ йӕ иуны вӕййы йӕ бӕрӕгбон. Кӕуымдӕр дзуары лӕгтӕ мӕнӕ ӕз театры риевтон Гагкойыл, Зарыхъо, Хадзи, ныр та Хадзбатыр у. Ӕмӕ Куыссӕуынц адӕм куывды йӕ уӕд алы кувинагӕй дӕр ныккӕнынц, мӕ сӕ схӕццӕ кӕнынц арахъхъмӕ бӕгӕны, ӕмӕ афӕдз йӕм фӕлӕууы, ахӕм бынат ис. Ӕмӕ уыцы фӕдзӕхсӕн чи у, уый куывд куы фӕвӕййы, йӕ уыцы дзуар лӕг алкӕмӕн дӕр бинонты алчидӕр хъуамӕ сахода, хӕдзармӕ куы рцӕуа, уӕд. Уый дӕр фӕдзӕхсӕн, цӕмӕй фыдбылызтӕй хызтой амӕндтӕ йӕ доййӕфтӕ. Еуймары йӕфтон уисӕг хабар уыдис. Мӕнӕу куы ссыдыстӕм сӕрды куывды, еу риу дзуар лӕг ӕхсӕвы ссыди, уый кусарт акодта адӕмы ссыдын. дзуар лӕг ӕй Кӕцы дзуармӕ? Зири уӕлӕ, уӕлӕ тӕккӕ къуыбыры, иу урс дзуар. Ӕмӕ иу хсӕв йӕм фӕци ссыдмӕ-иу кусарт акодта, адӕм куы рымбырд сты, уӕд-иу уӕллаг бынатӕй, найфатӕй уырдӕм ссыди бӕгъӕввадӕй, фыццаг-иу даже йӕддӕр кодтой мидӕггаг дзаумӕттӕ, сикъа дзаумӕттӕ, цы урс дзаумӕтты. Дзуар лӕг-иу афтӕмӕй иттӕг дзаумӕттӕ-иу раппӕрста ӕмӕ-иу бӕгъӕввадӕй афтӕмӕй куывд ссыдысты. Фӕкуывтой йӕ, ома стӕй куы рыздӕхтысты, уӕд йӕд кӕм уыдис, дуртӕ къӕйвӕрдты, нӕ? Найфатгонд. Йӕм уыди кӕлмытӕ. Ӕмӕ ис Абхази цыдӕртӕ сидти, афтӕ, мӕнӕ зӕроллаг цыдӕртӕ дзырдта, рабыр у, деттӕ, куыддӕр. Йӕм ӕй рабырыдысты. Сагӕй сайго нӕ кӕнеуй, сагӕй уд. Ам бирӕ адӕмӕй зонуц хъуддӕгтӕ. Емӕ йе уд скуывта адӕмӕн ӕмӕ йӕм фӕбадтысты, фӕкафыдысты. Куызӕн суанг быдыртӕй аргӕ цы адӕм фӕлыгъди, сӕудоны йордӕм мӕнӕ дӕр бирӕ цӕуынц, тынг арӕх цӕуынц. Мӕ ничи, ницы ныхас баззад, ома уыцы кӕлмытӕ уым цӕмӕн уыдысты, уый? Йӕ иу нӕ зонын.

Бындар цъӕхиу ам нал уыди, хъӕубӕсты, комбӕсты. Ема-иу зӕронд лӕгтӕ мӕн дӕр-иу арах акодтой, цомкус баразилӕм, нуазӕн-иу рахастой, ӕмӕ уыцы нуазӕны кӕмӕн куыд ӕвда, афтӕ-иу ӕркодтой. Йӕ мӕнӕу, йӕ зад, мӕ-иу нос дӕр скодтой бӕгӕны. Бауырна дӕ, куыддӕр-иу скуывтой, афтӕ-иу ахӕм сӕх-сӕх байдыдта. Мӕнӕ тынгдӕр хъӕр-иу мӕнӕ хъӕусӕрион дӕр йӕ кувӕндон, иргъӕвдӕй хонӕм. Ӕмӕ-иу йӕ ахӕм сӕх-сӕхтӕ йӕ уӕд фӕстӕмӕ мӕнӕ йӕ афтӕ къӕвда-къӕвдаймӕ-иу фӕстӕмӕ кӕрдӕгмӕ-иу фос аирвӕзтысты. Куызӕн мӕнӕ дур куыд уайа, афтӕ-иу ных- ныххуси. Хъӕриу кӕдӕм кӕцы дзуармӕ куывтой? Мӕнӕ хъӕриу дзордта, уӕлӕ нӕ сӕрмӕ. Ну, се ппӕты ном дӕр ссардтой, фӕлӕ уӕддӕр йӕ уый номыл ӕмӕ Хъусбарта, дам, уый тыххӕй хъӕуы хадзи, уым ын афтӕ дзуар лӕг. Ӕмӕ, дам, алы хӕдзарӕй дӕр куы рахӕссай кувинаг, уӕд, дам, дзуӕрттӕ кӕй кувинаг барстдӕр уыдзӕн, уый бӕрӕг нӕй, ӕмӕ, дам, чи зоны, Искӕй кувинаг, хумилаг барст дӕр мӕ къусбартӕ еуи тыххӕй кодтой. Афтӕ, стӕй мысайнагдӕр-иу афтӕ ӕмбырд кодтой еуи тыххӕй. Йеддӕ мӕ-иу лӕгдӕр-иу сарӕзтаид куывд, фӕлӕ йӕ еуи тыххӕй кодтой адӕмӕй, цӕмӕй иумӕйаг ӕмӕ сыгъдӕгӕй куывдтой. Йӕ риумӕ нӕ куывд уыди, йӕ иу чындзӕхсӕв уыди, йӕ иу зианы уыди. Уӕдӕ дӕр рыгонӕй расын хъӕуы, уырдыг бирӕ фӕлӕудтӕ хистӕрты цур ӕмӕ сӕм хъуыстон. Ӕмӕ-иу цалынмӕ скуывтой хистӕртӕ, уӕдмӕ сылгоймаг дӕр цӕххӕй нӕ федтаид, нӕлгоймаг дӕр, никӕцы нӕлгоймаг, никӕцы нӕлгоймаг уырдыглӕууӕг нозтӕй хӕрдӕй йе взаг нӕ фӕхъӕстӕ кодтаид, цӕмӕй сыгъдӕг дадаид. Мӕнӕ кусарт куы акодтой, уӕддӕр уе згъӕлӕн йӕ туг чи у, уый умбӕхсгӕ кодтой. Гӕды дзы ма сахода, сыгъдӕгӕй скувой. Фӕлӕ йӕ рафтӕн нал у, ӕрӕбынӕллӕх, фӕсивӕд хорз лӕггад кӕнынц, сӕ цӕрӕнбон бирӕ тынг ӕгъдау кӕнынц. Фӕлӕ Фӕлтау-иу сын ӕндӕр истӕмӕй арӕзт куы уаид хӕринаг. Куы зӕгъын, ер мӕнӕ фыццаги афтӕ ссыгъдӕг кодтой кувинаг. Мӕнӕ-иу куы банай кодтой, ну хъомтӕ-иу най кодтой ӕмӕ-иу уӕд фыццаг первый сорт кӕй хонӕм, ахӕм сӕттӕттӕ нӕ уыди. Фӕлӕ нӕл мӕнӕ-иу уӕд ныккодтой уыцы бӕрӕгбонмӕ. Мӕнӕ уый афтӕ-иу сӕ бавӕрдта сылгоймаг. Тажеу сыгъдтытӕ дӕр афтӕ, къӕбӕлтӕй дзы нытътъыста, мӕнӕуи кувинаг у, мӕ кӕцы, хсӕвмӕ кӕцы йӕд уыди, йӕу иу зыдта, афтӕ-иу сыгъдӕгӕй йӕд архайдтой. Ӕмӕ-иу сыгъдӕгӕй архайдтой, дзыхцӕф нӕ, нӕ уагътой Ермана куызӕн, Ермана зианы дӕр.

Ӕххормаг уӕд тынг диссаг нӕу уырдыг лӕуыстӕй зӕгъын. Ӕмӕ бафӕраз, цалынмӕ скувой, цалынмӕ нӕ хӕлар кӕной сыгъдӕгӕй йӕ уӕдмӕ. Ӕмӕ мӕ мӕй афтӕ кӕсы, сыгъдӕгӕй кӕй нал кувынц адӕм, йӕ уый тыххӕй сӕ кувинӕгтӕ дӕр, зӕдтӕ дӕр мӕ Хуыцау дӕр нал ис зӕгъгӕ мӕм ахӕм зонди. Мартӕккӕ ницуал уырны адӕмы, фӕлӕ ӕрдзы ӕвӕццӕгӕн бирӕ хабӕрттӕ ис ӕмӕ нӕ фыдӕлты хорз ӕгъдӕуттӕй уыдон хъуамӕ мах дӕр нӕ кӕстӕртӕм дзӕбӕхӕй раттӕм. Нӕ фестӕм уӕддӕр кувинӕгты тыххӕй. Йӕ кӕрдзынтӕ куы кодтой, уый тыххӕй дӕр радтон кӕронмӕ. Кӕрдзынтӕ йӕ афтӕ арӕзтой, Бӕрӕгбоны цыди уӕд, куы зӕгъын, йӕ сӕр-иу систа ӕмӕ-иу скодта ӕртӕ чъири, дзуары бынмӕ-иу ӕртӕ дзыхӕттӕ. Дзурын дӕр, дам, не мбӕлд нӕ уыдыдтӕн. Ӕртӕ, нӕ ӕз афтӕ не рййӕфтон. Ӕртӕ дзыхӕттӕ-иу скодтой дзуары бынмӕ дӕр, хӕдзар дӕр-иу скодтой. Хӕдзары тымбыл чъиритӕ дӕр кодтой Рассӕн хъӕуы. мӕ уод фӕкуывтой. Чи кусарт кодта, чи уындӕр кодта, йӕ йӕ фадат кӕмӕн дзуарбон мӕ-иу ӕртӕ фӕрсчы разӕй сыл игӕрыйӕдӕй йӕ кӕроныл ӕртӕ фӕрскимӕ хай у. Ацаходгӕ ир кӕстӕртыл. Дзыкка дӕр-иу схастой дзуары бынмӕ, уый дӕр-иу сыгъдӕгӕй ӕхсырцъӕрттӕй скодтой.

Нӕ кувинаг цӕмӕй сыгъдӕгдӕрӕй хӕццӕ кӕна, нӕ дзуӕрттӕн сыгъдӕгӕй кувӕм Хуыцауы, не сконд зӕдтӕн. Йӕ уӕд бирӕ рӕсугъддӕр уаид. Кӕсагдӕр хастой, мӕнӕ кӕфы дзидза кӕй хуыдтой, йӕ уый сыгъдӕг ӕдей уый. Куывтой йӕ афтӕ. Фыццаг рӕстӕджы куывтой бӕгӕныйӕ тынгдӕр, бӕгӕныйӕ. Ну, ӕхсырӕй дӕр-иу куывтой расын хъӕуы, фӕлӕ арахъхъӕй тынг зӕрдиагӕй нӕ куывтой хистӕртӕ. Ну, нуазгӕ-иу бакодтой ӕндӕр, стӕй Ермана куыд тагъд-тагъд кӕнӕм, афтӕ сидт-сидты фӕстӕ тӕт-тӕт-тӕт фыццаг афтӕ нӕ кодтой. Чындзӕхсӕв дӕр, куывды дӕр-иу асидтысты, стӕй фӕзарыдысты, фӕбадтысты, стӕй та-иу ног асидтысты. кӕстӕртӕ сидт ед зард айстой мӕ снод хистӕртӕ нуазӕ ныллӕвӕрдтой мӕ захуп кодта заргӕ чи куыдтам та уӕд зарди афтӕмӕй рӕсугъд цыди бадт йе кӕстӕртӕ куы нӕ хъусой хистӕртӕм кӕд цы зӕгъын хъӕуы кӕд цы раарфӕ хъӕуы кӕд

Хорздзийнадӕ иннӕ гъуддӕстӕ гали урдигӕй, урдиглӕууӕг афтӕ уди. Стӕр мӕнӕ нуазӕнтӕ куы рбахӕссынц, арфӕйы нуазӕнтӕ, уӕддӕр и афтӕ у, хъуамӕ рахизырдыгӕй лӕууой арфӕгӕнджытӕ. Ӕмӕ иннӕ хъуыддӕгтӕ зиантӕ галиуырдыгӕй Афтӕ уыдысты, афтӕ баззадыс. Йӕ тынг фӕхъуыды кодтой нӕ хистӕртӕ, куыд рай... Ӕрмӕнӕ йӕ хай чъирийы хай, мӕнӕ гъеуый. Йӕ рӕуый дӕр куыд райдайын хъӕуы, гъеуыйбӕрц лыстӕг фӕхъуыды кодтой. Хъуамӕ мӕнӕ ме цъуппырдыгӕй ма райдайай хӕрын. Фӕлӕ фӕрсырдӕм. Ма кӕд цины хъуыддаг уӕддӕр ахистонджырдыгӕй радих кӕны, уыцырдыгӕй хӕрын райдай. Кӕд иннӕ хъуыддаджы уай, зианы уӕд та галиусонджырдыгӕй кӕуыйбӕрцдӕр фӕхъуыды кодтой. Тынг, тынг хорз ӕгъдӕуттӕ нын ныууагътой, тынг-тынг ӕмӕ мӕнӕн зын у йӕ сабыргай, мӕнӕ мит куыд тайа хурбон, афтӕ сабыргай къаддӕрӕй-къаддӕр ӕвзӕрдӕр цӕуынц. Йар, мӕнӕ куыд фӕзӕгъын, сын мӕтцӕгъдайы хъуынджындӕр дзурӕм, фыссӕм, алы хъуыддӕгтӕ кӕнӕм, йе уӕддӕр ирон ӕгъдау лӕмӕгъдӕр скӕнын дӕр. Ӕмӕ йе кӕстӕртӕ уырдыг куы нӕ лӕууой ӕмӕ хистӕртӕ куы нӕ хъусой, йе уӕд ӕгъдау бынтон лӕмӕгъ кӕны. Куыд ӕй зондзӕн, уый райсом бон Дзӕбӕхӕй бацӕуыд уыцы бынатмӕ, хистӕр бынатмӕ, ӕмӕ уым куы рбада, уӕд ӕй куыд арӕхсдзӕни, уый куыд кӕс, кӕд сидт фӕкӕна, кӕд мӕ уырыссаджы хуызӕн дӕ сӕлбакъуырд кӕмӕй аназ, афтӕ нӕ фида ирон фынджы мидӕг. Мӕнӕ уӕд Къадаты мортӕ хиды хъусы мӕ цымытимӕ нӕ ӕртӕ цымыти афтӕ сӕ хуыдтой. Ну, иумӕ йӕд уыдысты баст, стӕй сӕ алы хъуыддаг дӕр тынгӕд уыдис. Ма кувӕндӕттӕ кӕдӕм куывтой? Кувӕндӕттӕ нӕм ис, уӕлӕ ӕппӕты уӕле хъӕриу дзуӕрттӕ табусы нод. Еумӕ бӕрзонддӕр хох нӕй ам. Ӕмӕ еуырдгӕй куы акӕса еу хохӕй, уӕд быдырмӕ над армытъӕпӕны куыд уайа, афтӕ ууылдӕр зыны. Цыдӕриддӕр зынарӕгӕй дӕл ӕмӕ горӕтӕй хъӕуы иууылдӕр зынынц. йӕ уыцы хохӕй. Ӕмӕ-иу дзырдтой афтӕ, йӕ уыцы хохы дзорттӕ, хъӕриу дзорттӕ йӕ уым, дам-иу зӕдтӕ рымбырд сты мӕ, дам-иу тӕрхоны йӕ уым кодтой. Ну, мӕн йӕ куыд зӕгъын, Совещание хонынц, ӕртӕккӕ йӕ афтӕ. Ӕмӕ мӕнӕ Хъулатӕй иу Черыхъойӕ хуыдтой. Фынӕй кӕны хӕдзар, мӕнӕ Къадаччегы, мӕнӕ гыццыл фӕ иу километрӕй фалдӕр у. Мӕм иу лӕг базди, мадам, Черыхъо рабад-ма. Сыстын ӕй кодта, кӕртмӕ ма цом, зӕгъ ӕмӕ йын афтӕ зӕгъы, уӕлӕ хъӕриудзордтӕ зӕдтӕ тӕрхон кӕнынц, хъӕриудзордтӕ. Емӕ ма дӕумӕ рарвистой агурынцтӕ, куыд тӕрхон кӕнынц, афтӕ черхъой нын сӕмбӕлын хъӕуы. Ӕмӕ, дам, ӕрзӕхсӕвгон нус кӕсгӕйӕ, фӕлӕ тынг бирӕ цыд у. Мӕ зивӕг кодтам ӕй, уӕд ӕфсӕ зивӕг ма кӕн. Ӕмӕ йӕ цуры стыр цӕргӕс фестади. Ӕмӕ, дам, ӕрбахиз йӕ мӕ фӕсонтӕм. Мадам мӕ къубал афтӕ хӕцынмӕ ныххӕцыд, ӕмӕ йӕ афтӕ сабыргай систа, ӕмӕ йӕ лӕгӕт ӕрывӕрдта. Йӕ ма лӕгӕт йӕ куы рывӕрдта, уӕд табусинаг зӕдтӕ, дам, афтӕ дыууӕ фӕлтӕрӕй бадынц, стъол, хӕрд, нос сӕ цурмӕ, дам, ӕм куы рцыдӕй, зӕ ахӕм къус, дам, мӕм ралӕвӕрдтой. Мӕ уӕд рӕстӕджы мӕ нартӕккӕй сӕнтӕй хуыздӕр кодтой бӕгӕны. хъӕбӕрхорӕй йӕ ахӕм бӕгӕн арӕзтой мӕ цыфӕндысӕнӕй хуыздӕр. Мӕ дам, йӕ ахӕм къусы ба, дам, йӕ уыцы
зӕрдиагӕй нуазын у, ӕмӕ дам ӕй йе мбис ӕрдӕле кодтон. Мӕ дам мӕм иу лӕг ӕрбуад, мӕ дам ыл схӕцъилӕ ма асӕрфта мӕ ныхыл мӕ дам дзы мӕ бон схуыпп кӕнын, мӕ дам цыма цар банызтон. нал. Емӕ, дам, мӕнӕн бӕлӕггӕсӕг ӕй афтӕмӕ. Дам, уӕд зӕдтӕ загътой, мах мӕнӕ афтӕ тӕрхон рахастам, мах стӕм зӕдтӕ, дзорттӕ, ӕмӕ ӕхсӕвӕй фӕстӕмӕ хъуамӕ ды кӕнай дӕсныйады куыст, адӕм дзӕбӕх кӕнай. ӕмӕ дзы дӕсны рауади. Цыдӕриддӕр, дам, цыди, ну, Хъазмӕт дӕр иу нӕ дзырдта, стӕй Фаринкъа дӕр йӕ фырты ӕмӕ йӕ чындз Сӕудон иууылдӕр зыдта, стӕй дзӕбӕх кодта адӕм, йӕ ахӕм дӕсны дзы рауади Черыхъойыл. Уый уыдис,
уӕд ма

Саудзӕрмон Уастырджи. Хъӕриуы. Уырдӕм фыс бацыди, зӕгъгӕ, фыс уӕд куырм кодта. Ӕмӕ сбӕхс ӕм йе зӕддон ӕмӕ ӕз хъасайы бӕхыл дулат. Мӕ куыддӕр бахсти, афтӕ бӕхчуй, афтӕ нӕ зӕр-зӕр кодта, нӕ? Токӕй цыма ныццавта ӕмӕ хӕстӕмӕ иу гӕпп раласта. Йӕ модындӕр рӕттортӕ кӕрӕтт ссыдысты ӕмӕ йӕ Дуналмӕ ныккӕсӕн никӕм лӕууыдысты. Ӕмӕ ӕмӕ йой тау ӕцӕг иууылдӕр йыл хистӕртӕ дзырдтой, фӕлӕ йын мӕхӕдӕг кӕй федтон, йой диссаг уыди. Бӕх нӕ сзӕр-зӕр кодта мӕ.
Нӕ цӕуын нӕ фӕччыди, фос-иу гыццылдӕр баирвӕзтысты, зӕгъгӕ, уӕд-иу бакуырм сты. Ӕмӕ ӕртӕккӕ адӕмты ницуал уырны, фӕлӕ мӕн фӕндзай-ӕхсӕзӕм азы арвимӕ кодтой ӕфсадмӕ йӕ Мӕ фыдыфсымӕр Уывыдзы Къоналдыхъуаты махӕй баппӕхстам. Ӕмӕ ӕртӕйы тардтам фыстӕ фырдымӕй, цӕмӕй кусарт акӕной, зӕгъгӕ, фӕкъорд сӕ кодтам цымыти, быдыр, быдыр, быдыры цымыти фосимӕ хызтысты. Мӕ куыддӕр уӕлӕ кувӕндон чи у, Ӕдад-Сырмы. Уырдӕм ӕрхӕццӕ стӕм афтӕ. Фӕндагмӕ циу цалдӕр метры. Афтӕ уырдгӕй ратахтис, ӕмӕ ахӕм рухс ныккодтам, фӕстаг гӕппытӕ кодтой. Чи ратахта? Дзуар. Ӕмӕ бӕппумӕ дзурын, махӕй бӕппугъдтам, мы зон уый схабар, уый зон чи у, уый. Ӕххуысгӕнӕг дӕм фӕуӕд, мӕнӕ дзуар ратахтис, манер уже дыккаг бон Арвинмӕ кодтой. Мӕрсыдыстӕм ӕмӕ мад дӕн загъта, афтӕ мӕ афтӕ мӕртӕчъири акодта, Ӕмӕ сӕ скуывтам, йӕ руар чи у, иууылдӕр йӕ тахтысты дзуӕрттӕ, иу хъӕр-иу дзуӕрттӕм. Сӕ тӕрхонгӕнӕн бынат не уыди йӕм. Ме уырдӕм стахти. Цалынмӕ уырдӕм схӕццӕ, уӕдмӕ рухс кодта бӕстӕ. Мӕнӕ афтӕ фӕсте кӕсаджы къӕдзилы хуызӕн уыди. Фӕлӕ мӕнӕ тынгдӕр кӕй раиртӕстой, уый та лӕсу уыди. Бӕлдӕрӕн ӕхсӕв Ӕрцыдыстӕм Мадалер колхозӕн йӕддеттӕ кӕм уыдис, аратеттӕ, тӕккӕ дӕлӕ цӕргӕттеттӕ кӕныс, фӕлӕ. Еуцран хиды лӕппутӕ дӕр мах, уӕлӕ къадаттеттӕ, цымыт иварс чи уыд, уыдон мах. Мӕ ныхӕстӕ кодтам, ме руарӕй куы рцыдыстӕм, уӕд. Уӕлӕ ме тӕккӕ уӕлвӕй афтӕ нӕ тӕграз тахти. Мӕ фӕстейыл дӕр ахӕм куыддӕр йӕ къӕхтӕ бӕрӕг нӕ, фӕлӕ мӕнӕ зачъетӕ чи сты, Ау, чи фӕндӕр ӕм комӕй дӕ лӕг бирӕ федтой, афтӕ мӕнӕ Ленк йӕ цыма кодтой, афтӕ. ме удӕр атахти Хъӕриу дзордты рдӕм. Лӕ цӕсгом лӕ лӕджы хуызӕн боцъотӕ йыл. Урс боцъо, зӕлдаг ахӕмет боцъотӕ. Мӕхӕдӕг йӕ цырты хабар кӕй федтон, уыдон.
Бирӕтӕ мӕнӕ ам хиды хъузартӕ сты Торадзан, Тевртеттимӕ бирӕ лӕууыдыстӕм. Ӕмӕ уыдон иууылдӕр федтой ахӕм Йӕ дудийы мад алчидӕр йӕ хӕдзары фӕстӕмӕ скъуыдта. Уыдис мӕнӕ ахӕм, мӕнӕ доны был куы цардыстӕм, уӕддӕр ахӕм нӕвӕнд не ни рацыди, ахӕм нӕ. Ӕмӕ уӕртӕ Дулаты Муратхантӕ, зӕгъгӕ, Ванойы фырттӕ. Мӕ сис нӕ ракалди, мӕ цӕхӕркалгӕ нӕ дзыст дуртӕ. Ма мӕ мадӕ афтӕ дӕлӕ, дам, Муратханды фанарӕй рахаудта. Уый та дурд цӕхӕртӕ уыдысты. Уалмӕ мӕ мад, стӕй бинойнаг дӕлӕ сывӕллӕттӕ мӕ гыццылтӕ уырс бахатыр кӕнын. Ӕмӕ гьӕуӕд дзуар стахти уырдгӕй. Мой дӕр хъӕр-иу дзурдта, ӕмӕ афтӕ иууылдӕр уӕдӕм тахтысты уӕд. Ныр ма ой зӕгъынмӕ хъавы, ныр мын нӕ хъӕр-иу кой ракодтам табусынод. Фыццаг рӕстӕджы сӕрдӕй зымӕгӕй сӕ фос уым дардтой бирӕтӕ. уорс сын уыди уым стыр тъӕпӕнтӕй, мӕнӕ ахӕм стыр фӕзтӕ суанг уӕртӕ уӕлладжырмӕ ныккӕсӕнӕй дӕлӕ быдырмӕ акӕсӕн. Дыууӕ фӕсырдзахъо бортӕ хъӕр-иу фалӕрдӕм. Ӕмӕ фос дӕр йӕ уым фӕхизтой иу, ӕмӕ дзы йӕ афтӕ йӕ къуымбил дӕр раст йӕ уыдӕргъӕн свӕййы. Сӕрд дӕр дзы мӕнӕ уазал у зымӕг, куыд уой афтӕ. Мӕ зымӕг дӕр йӕ уым дардтой, уорс сын уыдис, хос-иу ныккарстой мӕ, Йӕ рудыгуӕ хосе мӕнӕ хъугӕнӕй йас нывӕр, фысыкъуын йас, йӕ уӕд сынӕр цӕгъды суткӕйы ӕппындӕр хӕрын йӕ бон нӕу, йӕ афтӕ сойджын у. Йӕ йӕ кӕрдӕг фенисы уӕд мӕнӕ сӕдӕг алыхуызон дидинӕг лӕгмӕ дзы рацӕуын нал фӕцӕуы. Ӕмӕ йӕ уӕд афтӕ иу дзырдтой, фыййӕуттӕ, дам-иу, уызӕ хур куы аныгуылди, Йӕ удӕй фӕстӕмӕ ӕддӕмӕ дзуӕрттӕ дыууӕрдӕм нӕ ратӕх-батӕх кодтой ӕмӕ нӕ фӕччыди рацӕуын. Афтӕ карзӕд уыдис хъуыддӕгтӕ. Дзуары бынмӕ ӕфцӕгмӕ олӕ Уналмӕ ныккӕсӕн чиуӕрдӕм-иу дзуар дӕле сӕ дзабыртӕ ӕппӕрстой, бӕгъӕввадӕй ссыдысты, табу дын Аларды зӕрде. Афтӕ та зӕрдиагӕй куыстой адӕм, раст зӕгъын хъӕуы тынг зӕрдиагӕй. Стӕй снвӕтдзӕн хуыздӕр кодтой табусын уӕд.
Ирон адӕм кӕд алы кӕмтты цардысты, уӕддӕр се гъдӕуттӕ, сӕ царды уагӕвӕрдтӕ, сӕ бӕрӕгбӕттӕ уыдысты иу. Хӕхбӕсты фӕрцы нӕ фыдӕлтӕ бахъахъхъӕдтой стыр диссаджы чиныгау не взаг, дин, ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ культурӕ. Мах та хъӕуы абон уыцы чиныг райдайын кӕсын, йӕ ӕрдхӕрӕны мидисын ӕргом кӕнын архайгӕйӕ. Куы нын суой бӕрӕггонд цы сусӕгдзинӕдтӕ ис ӕмбӕхст нӕ фыдӕлты хӕзнаты, уӕд ног, уӕлдӕр къӕпхӕнмӕ схиздзыстӕм дуне ӕмбарынады фӕндагыл. Хуыцауы раз, зӕрдӕбынӕй хъахъхъӕнгӕйӕ нӕ уды сыгъдӕгдзинад, ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад.